Il-ħrejjef għandhom faxxinu kbir fuqna, għax donhom iseħħu fi żmien u f'post għal kollox differenti minn tagħna. Dan il-faxxinu donnu jkompli jiżdied meta nisimgħu ħrejjef ta' pajjiżi oħra. L-awtur u poeta Immanuel Mifsud ħadem fuq l-adattament ta' ħrejjef mill-Polonja, mis-Slovakkja u mir-Repubblika Ċeka.
Il-ħrejjef isaħħru lil ħafna nies, naħseb jiena għal raġuni pjuttost ovvja li jitkellmu ħafna fuq il-ħajja tagħna u l-biżgħat tagħna. Barra minn hekk, il-ħrafa dejjem tispiċċa b'mod pożittiv, u allura sserrħilna moħħna mill-biżgħat, mit-tensjonijiet li jkollna fil-ħajja tagħna. Dejjem għandek il-ġlieda bejn it-tajjeb u l-ħażin, u naturalment it-tajjeb jispiċċa dejjem fuq in-naħa r-rebbieħa. Jiena ridt naqleb għall-Malti l-ħrejjef tal-pajjiżi Ewropej. Kelli dan il-proġett mal-Klabb Kotba Malti biex nagħmlu din is-serje ta' ħrejjef minn pajjiżi differenti. S'issa wasalna għat-tielet ktieb biss mis-sensiela kollha li għandna ppjanata. Bdejna l-proġett mill-Ewropa Ċentrali u mbagħad l-idea hi li niftħu, niftħu, niftħu għall-periferiji. Naħseb li huma ħrejjef interessanti ħafna li barra li jirriflettu Tu affarijiet li jinkwetawna fil-ħajja ta' kuljum u jinkwetaw lil ħafna minna irrispettivament minn liema reġjun ġejjin, ituna l-opportunità li anke insiru midħla ta' pajjiżi oħrajn. Adattament ma kienx, il għaliex jiena ridt nieħu l-ħrafa kif inhi. Issa, ovvjament, Meta nitkellmu fuq il-kultura popolari bħal mija l-ħrafa, bilfors illi se jkollok verżjonijiet differenti tal-istess ħrafa, barra l-fatt illi hemm diversi ħrejjef, ngħidu aħna rakkontati fis-Slovakkja, illi ssibhom rakkontati b'xi differenzi żgħar fir-Repubblika Ċeka jew anke fil-Polonja. Jiġifieri l-ħrafa biex ngħidu hekk tinfirex ma tibqax f'reġjun partikolari. Jiena ma rridx naddattahom, jiena rrid, Inġibhom bil-Malti skont kif smajthom minn nies tal-lokal. Fil-vjaġġi tiegħi spiss niltaqa' ma' nies u nitlobhom jirrakkuntawli ħrafa minn pajjiżhom. Jew tnejn, jew jekk jistgħu jgħiduli anke iktar. Imbagħad ovvjament jiena nagħmel it-tiftix tiegħi u dak kull pajjiż ħa ssiblu volumi sħaħ ta' ta' ħrejjef illi ġew ippubblikati. Jiena ovvjament l-unika ħaġa li nagħmel jien hija illi nagħżel minn fost numru kbir ta' ħrejjef u mbagħad jew nirriproduċihom kif qaluhomli n-nies tal-lokal jew kif inhuma miktubin fl-oriġinali tagħhom fis-sens meta ġew ippubblikati l-ewwel darba. Jittrattaw it-temi dejjem tat-tajjeb kontra l-ħażin, Dejjem għandek temi rikorrenti tal-bniedem illi jrid isib tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-ħajja, tal-bniedem li jivvjaġġa, tal-bniedem li jiltaqa' mad-destin. Imbagħad naturalment għandek sottotemi oħrajn illi ssibhom. Waħda mill-affarijiet illi toħroġ ħafna minn dawn it-temi hija t-tendenzi tas-soċjetajiet tagħna li jkunu sessisti, pereżempju, li jkunu etisti pereżempju. Jiġifieri dawn issibhom komuni Eh, u hemm studji sħaħ ta' nies li studjaw il-ħrafa mhux sempliċiment irrakkontawha eh, illi joħorġu daw il-temi rikorrenti mill-ħrejjef ta' reġjuni differenti.